Nĩ akorirwo akĩmakia andũ aingĩ rĩrĩa athire harĩa page-inĩ yake na agĩkorwo akĩandĩka post yarĩ nene mũno mũno makĩria akiuga ĩkoretwo ĩ mĩaka ĩtandatũ ĩrĩa akoretwo akĩruta wĩra kũrĩa gwa Kameme TV narĩo ihinda rĩake nĩ rĩakoretwo rĩagĩkinya rĩa gũkorwo akiuma. Andũ aingĩ nĩ mamakirio nĩ ũhoro ũcio matongoretio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Kĩnyanya. Ũyũ nĩ mũini ũrĩa wakorirwo akĩandĩka atĩrĩrĩ all the best my friend nĩ tũgũkũmiss ta hiti. Nake Anne Waitherero akiuga akĩ I will miss her. Aya nĩ andũ arĩa makorirwo makĩmaka mũno mũno nĩwe gũkorwo akiuga nĩ agĩtigĩte wĩra kũrĩa gwa Kameme TV. Onake e mũruna wake o kũu media-inĩ mũndũ ũgwĩtwo Nyox wa Kata, ũyũ maitũ nĩ ndĩmũĩ, ũyũ ndangĩndiga. Mm, ũyũ rĩ, ũyũ nĩ mũtumia wa Kata. E, Kata nake to mũmemerekia kũu gwa Kameme FM. Ĩĩ, rĩu aya makoragwo marĩ amemerekia, mũthuri na mũtumia. Manogania, makahingũrĩrwo mũndũ Kameme na ũyũ ũngĩ Inooro. Ndũkere mũndũ nĩ ndakwĩra. No nĩ akorirwo akĩandĩka akiuga atĩrĩrĩ, thikĩrĩria haha maitũ, gĩkĩ nĩ gĩthũngũ. I'm clapping with pride and my gratitude to the Lord I give. Go conquer the world, may God lead you to where rivers never run dry. Happy for you, God your daughters are happy. Nake mũndũ ũgwĩtwo Jackie akĩmũcokeria akiuga I love this. Nĩ ũhoro mũnene magĩkoretwo makĩandĩka nĩ kũmaka. nĩ ũhoro wa mũndũ ũgwĩtwo Wangeci wa Kariũki egũkorwo akiuma TV-inĩ twendete ya Kameme TV. No rĩu gũtirĩ kũmaka rĩngĩ ma fans a mũndũ ũgwĩtwo Wangeci wa Kariũki eh, tondũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ akorirwo agĩteng'era harĩa page-inĩ yake eh, ya Facebook na akĩandĩka ũũ maitũ gĩkĩ nĩ gĩthũngũ eh, on people daily eh, make sure you get a copy my army I see I missed you though Enge the show no tũgũtonga in Jesus name. Nĩ akorirwo akĩra mafans ake atĩ rĩu nĩ aragĩcoka no ndagĩkorwo agĩcoka eh, show-inĩ ĩrĩa ĩra- arakoragwo mena mũndũ ũgwĩtwo Maina wa kĩhumo ya rĩkĩra the show no no egũkorwo agĩũka eh, show-inĩ ĩngĩ o kũu eh, gwa Kameme TV. Andũ aingĩ makorirwo magĩteng'era o hau page-inĩ yake na magĩkorwo magĩkenerera mũno mũno kũigua atĩ nĩ egũgĩcoka eh, nĩ ũhoro nĩ ũhoro mũnene wa mbere tuonire nĩ mũndũ ũgwĩtwo Mary Lincoln eh, kururĩra hau ũyũ nĩ ndakwĩrĩte maitũ ũyũ nĩ mũtumia wa njogu mm, njogu njogu njogu nĩ mũtumia wa njogu na nĩ ũhoro mũnene nĩ akorirwo akiuga eh, welcome back swiri nake mũndũ ũngĩ tuonire eh, nĩ mũndũ ũgwĩtwo Susan Maina akiuga ũũ eh, welcome back I miss you, uh, you are Master and the Dancing, ũcio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Susan Maina. E, mũndũ ũngĩ ũkorirwo agĩkenio nĩ ũhoro ũcio nĩ Stella, nake Stella andĩkire ũũ, you are welcome, I missed you say no tũgũtonga in Jesus name. Ĩno nĩ slogan mũndũ ũgwĩtwo Wangeci oĩkaine nayo, no tũgũtonga in Jesus name. E, very powerful words nĩguo mũndũ ũgwĩtwo Stella akorirwo e, akĩandĩka nake Mary Kariuki akiugire ũũ, welcome back, we really missed respect you you are my mentor i like your inspiration words ucio ni mundu ugwitwo eh, miri eh, wa kariuki nake mundu ugwitwo eh, tracy ni akorirwo akiuga welcome back mami eh, sababu without you kameme was so boring eh, arakiugaga matirahotaga kwirorera kadafisheni iyo riria mundu ugwitwo wangeci atara akiri kuo na andu aingi ni makenetio ni uhoro ucio wake wa gucoka no mundu uria ungenirie ni mundu ugwitwo Eunice Mwangi Eunice Mwangi akorirwo akĩandĩka atĩrĩrĩ, thikĩrĩria maitũ, you have been reinstated divinely, eh, so deliver and never forget, eh, God lift him always. Thank you mũno, icio nĩ ciugo njega mũndũ ũgwĩtwo Eunice Mwangi. Nĩ ngatho, we welcome you back Wangeshi of Kariuki, eh, kĩrute wĩra na ũkĩmenye nĩ tũkwendete mũno mũno makĩria na ũrĩa ũkiugaga no tũgũtonga in Jesus name me included. Nĩ ngatho, nĩ gũthiĩ na mbere mũtwĩroreire, thiĩ na mbere gũ